Abagusi mwe nsipi mbuya mono sana ase ogochora mokwa Times. Botambe tingensi kobera nagurugeka ntaramanya naki egeroundi gusii gegokwana. Bono nachete gusii igaa koboria abanto naki bagoteba. Kawaida inche nkobori igoro ya siasa. Bono nkamanya koimoka nkaboria abangwana ba boda boda, nkaboria abangwana ba mama mboga, nkaboria abaeti enchera bane batano iga, nkamanya konyora

yankorete omoyo sana, Nakuru aramotobekire ase egento twateba ng'a J6. Bono togoika igaa, ekero nkonyora ng'a naende gusii igaa togoteba J6, na ekiama amatiang'i aruseti boikoyo, nabwate tu na omogoko sana. Eywo ere buya. Ko nkamanya koiborera rende, ninki egekogera abagusii bagoteba ng'a gusii iga iga J6? Naki ntete kobaira ase evidio igaa lakini ntarakora boigo ase ogwancha konyo

Matiang'i nere kingpin ya onde atai gopinga. Second, abagusii bamoire gotenema iga yaye, ogoku na okoba. Egia kabere na eke, abagusii babeire bakorigereria sana ng'ikio egasi ase na Jubilee party. Bamanye korora ng'a Matiang'i nere ogetenerete bono. Kera egento gegokorekana oo, Matiang'i nere okoamua. Osibire ekiama keria pi. Omanyete nakorete evidio iga arinde eng'ata y'abanto ng'a onye Matiang'i iga atagete gotumia Jubilee konyora obopresident bwa Kenya. Jubilee yes nebwate chichallenges chiaye, lakini egento kia moimo mono, abanto baria batenenerete obochaguzi last time bwa Jubilee goika baakwa usiku gekogera mbagwete amatemu, mbagwete amatemu. Goika Matiang'i arete abanto abang'ao. barabase gokora ki? Koreta results. Bono nabo tokorigia Jubilee, mwensipe mokorigereria, ebinto biachenchirie ororo. Abagusii banyarire korora ng'a Matiang'i nere ogetenete ekiama keria bono iga. Oria nere party leader lakini tari active, naende very soon Matiang'i nkwabware oba party leader, atenene ekiama keria pi. naende botambe omoteneneri bw'ekiama nere omonyene ekiama. Igo bono abagusii mbaroche ng'a motiang'i nere otenenerete. Number two, omogusii okorokwa ng'a Kemosii korwa West Mugirango. aetwe obochairman bw'ekiama, ng'a totware obo party leader buna abagusii, naende tobe gotwara omochairman, ekiama eke nekiang'u, ekiama nekiang'u. Bono twamoire korwa ekiama kia ford people, bono twensi pi twasibire riruma, gusii yonsi pi etokonyeaka red, ekegoka majani bono nere omonyene ekiama. Obochairman nobwamuhimu sana. ase ekiama. Bono iga notebi omonto bono iga naki ikwabua nomination ee, konya omonto gese konya oyo kominyokia igaa gose ntoire ekero geke, omonto oyio agwancha. Gekogera gakorigereria igoro ka nomination kegoika, nabo omogusia akore ki? Akonyora ribaga riaye ase eng'encho yaki? Matiang'i na Kemosi nabo bare. Eywo ere buya, gekogera inche konyarekana ng'a leadership structure yonsi pi ebe ya Jubilee, abaikoyo, alafu Matiang'i bieka abororo.

Yanyarekanete abagusii bakagoka sana, bagateba ng'a baas, onye nintwe tore oo Jubilee ekiama nigo egiaito, igo korwa igoro mpaka nse Jay, J6. Nagoa nabwate tore omogoko sana, egento kende eke kiagerete abagusii bagateba J6 neke, abaikuyu baitabire matiang'i. Abaikuyu Kenya engima baitabire matiang'i. Naende aye mokorigia ere matiang'i elanguage yabo tebia abanto ng'a onye more gochia gochora era eflag bearer using a scientific and verifiable process erachie ebe, igo matiang'i omonyire eground naki kere. Matiang'i omonyire eground naki kere. Inche mboika oyio omenyete.

Abaikosho baite bire matiang'i, eki kere matiang'i omoyo na abagusi omoyo. Bono omogusi oikaransete ase akwebore ore ng'a kai, onye matiang'i o njirani rusia kare, isiko igaa na otoche komoakera ase, bonsi pi! bateba chei six. Igo bono ngosaba chi aspirants chichire aa, onye tore ase Jubilee, igoro yago. Egento kende neke. Ekero tokorigereria buya abagosisimore, matiang'i enchera nere agokora ebinto na omochoko bok bo enchera gete ekoa abanto omoyo. Yaani omonto aikaranse ore ng'a ah, iga egento ngekorete ki? Ngegasaine. Rero ne chiofisi ak na korwa acha kogera chiofisi ibere, mambia egroup iga etakoumera, mambia ende nkosi province yare, tu korende nonye bono ngochi gocha bare gusii igaa. Emood nere agokeriete ase abagusii, yagera omogusii ofeelinga yaya, tiga ango kara tiga ango, ebinto ebi biaba serious bono, kwamonyora ng'a kera omonto anchererenetie ekematiang'e agoteba naki eki bagotebera J6 korende mbabwate okoganerosia ase ematiang'e. Ogotang'ani na oko, matiang'i arete nominations gusii, nabo ogotwara direct tickets ande onsi lakini gusii batoe nominations except obosenator na except Nakuru West town, ekiarabwo. Ebagoteba ng'a. arete nominations gusii ekorwa ere very credible, egere kera omonto aigwe ribaga aparticipatie obochori obo. Keraa baire ase obochori obo, abagusii bachore ing'o baganeti ogochi kobara aa. Onye ngetu tochache sauti, onye nyaria barichache, twanyora ng'a bachorire omonto baganeti achia kobara aa. Onye ngetu tomasaba. bachore omonto chikobaraa. Kitokogenda obochori obonene 2027 August tarehe ikomi, yanyorekana ng'a already ntobwate abanto twaganetie, ng'a matiang'i tarete onde totatageti achore ekerogo. Aya, oyo omuya tiga mogacha amo obominista, lakini iga egraound tiga twae nominations, abanto bechorere ng'a obaganetie, simple and clear. Lakini tintwareti bwoba, gekogera amatiang'e obeire very clear, otebire ng'a in 2027 before actually abanto ngochia gokorwa bare nomination ere free, fair and verifiable. Nchera teiyo. Onde arache goeta kando gokora obochoni gete iga, ng'a anyore etiketi, hapana, oyio nere omatianyi, oyio nere omatianyi. Mbuya mono sana abagusii ase ogoteba J6, mbuya mono sana ase okora ebinto ebiya mokobua times, era chingaki chiaino ng'a high five.